Һәрбер мөселман кешесенә дә мәҗбүри. Шуңа күрә ислам динендә гыйлемгә бик зур басым ясала. Һәм галимнәргә бик зур басым ясала. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйтә шулай ук: "Варафатул әнбия әл-гулама". Пәйгамбәрләрнең варислары, ягъни аларның эшен дәвам итүче, аларның мирасын дәвам итүче ул галимнәр ди. Димәк, пәйгамбәрләр шушы үзләренең эшләре буенча Алар галим булганнар беренче чиратта. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм шулай ук әйтә, Мин сезгә җибәрелдем мөгаллим буларак, ди. Ягъни өйрәтүче буларак, гыйлем бирүче буларак, ди. Менә шулай итеп, дин ул үзе дә бер гыйлем дип без аны кабул итәргә мөмкинбез. Чөнки күп кенә кеше бит гыйлемне кабул итә, әйтик, э, дөресрәге динне кабул итә, ниндидер бер теге ышану дип кенә. Ничек телисең, шулай ышанасың, абстракт төшенчә дип. Әмма гыйлем һәм дин, алар икесе бик тыгыз бәйле төшенчәләр. Хәтта Аллаһ Тәгаләгә ышаныр өчен дә, аны ничек ышанырга кирәк икәнен өйрәнергә кирәк. Менә шулай итеп, гыйлем иманлы кеше өчен һәм, гомумән алганда, менә шушы кешелек өчен бик зур урында, хәтта мин әйтер идем, беренче урында тора дип тә. Һәм, әлбәттә, әгәр дә инде, әйтик, дини кеше түгел, ә гади кеше күзлегеннән чыгып карасак, гыйлем белән безнең бөтен нәрсә бәйле. Хәтта без менә хәзер сөйләгән сүзләребез дә яздырыла микрофонга, камерага, машина белән йөрибез, самолетларда очабыз. Болар бөтенесе дә гыйлем сәбәпле һәм нәрсәнедер өйрәнү сәбәпле килеп чыккан әйберләр. Һәм моны, әлбәттә, инде менә шуңа күрә дә без әйтә алабыз, гыйлем безнең, гомумән, кешелекне, цивилизацияне алга җибәрүче дип. Әгәр игътибар итсәгез, кайчан соң гыйлем бик зур тизлек белән тарала башлый. Гыйлем тарала башлый, аның беренче этабы була ислам дине килгәннән соң. Ягъни ислам диненә кадәр, әгәр дә хәтерләсәгез, шулай бит. Мәсәлән, Европада гыйлем белән шөгыльләнгән кешеләрне Астрономия белән шөгыльләнгән кешеләрне, медицина белән шөгыльләнгән кешеләрне еретиклар дип утта яндыра торган булалар. Ә ислам дөньясында бу киң таралган факт. Шуңа күрә без беләбез, мәсәлән, алгебра сүзенең гарәп сүзе икәнен, геометриянең шулай бит гарәпләр зур өлеш керткәннәрен, алгоритм дигән сүзнең хәтта шулай ук әл-Харизми дигән сүздән килеп чыккан икәнен, медицинага, шулай ук физикага, хәтта оптикага, боларның бөтенесенә дә бик зур өлеш кертә мөселманнар. Чөнки ислам дине гыйлемгә бик лояль, бик йомшак карашта, ул гына түгел, галимнәрне ислам дине пәйгамбәрләр дәрәҗәсенә куя. Ягъни, аларның варислары дип әйтә, әле генә әйткәнебезчә. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйтә дә, Галим янында утыру, гыйлем алу, ди, ул мең рикәгать намаз укуга караганда әйбәтрәк, ди. Ул гына түгел, мең авыруның хәлен белүгә караганда әйбәтерәк, ди. Хәтта ул гына да түгел, мең кешегә җеназа намазы укуга караганда әйбәтерәк, ди. Һәм шунда сәхабәләр сорыйлар, И Расуләллаһ, гыйлем алу Коръән укуга караганда да әйбәтерәкме? диләр. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Ә бит Коръәнне аңлар өчен гыйлем кирәк, ди. Менә шулай итеп, Коръәнне укыр өчен дә, гыйлем кирәк. Хәрефен таныр өчен, йә булмаса анда язылганны аңлар өчен дә гыйлем кирәк. Гыйлем булмаса, динне дә, Коръәнне дә без аңлый алмас идек.
Дуслар, динебез турында тагын да кызыклы мәгълүматлар беләсегез килсә, безнең каналга язылырга онытмагыз. Дусларыгыз белән дә бүлешегез.